Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, ngaran ulun Silva Malikur Rahman dari smp Negeri dua belas Banjarmasin, nomor pendamping kosong lapan lima lapan dua satu dua sembilan sembilan dua tiga belas. Nah, di sini ulun handak bapandung. nang judulnya Bullying. Nah, jadi lo di kampung ulun tuh nah, saikung-ikung nyulun ni nah, kadada pang nang ngarannya babulian tadi tuh, mun kada tahu mambuli, manyambati atau mahina ujar urang Banjar tuh teh. Nah lo, di kampung ulun tuh, jadi kami ni nah bakawanan kalo, kadada lagi yang babulian. Nah, imbah tu lo saikung kawan ni nah. Pas kami bamainan, inya tu handak ka jamban tu deh, bukah laju-laju. Tapalisit kami datangi ai, imbah tu ulun takuni nah Julun, Ei, kamu napa Julun tapalisit? Imbah tu inya lo inya nanya, Aku jar, kada tahan lagi jar takaluar sudah jar. Apa yang takaluar Julun? Amasku dalam silawar takaluar jar, kada tahan aku jar. Manangis ai inya jingkar Julun nih. Bah Julun pinanya nah. Sudah kalau dikurung sudah dalam parut Julun, nah kada tahan lagi inya kaluar Julun sudah, kaya kopang Julun sudah. Kami lihati ai inya manangis jingkar banar tadi tuh. Imbah anu bubuhannya kalo manakuni kalo, eh ikam tuh kanapa jar bubuhannya bukah laju-laju jar. Imbah tuh jarnya lo, aku dah bacirit jar. Ayah, iya am sudah jar bubuhannya. Apa jar bubuhannya jadi nang kaya itu, jakanya langsung haja. Ujarnya kalo, ulun takuni pulang, kanapa ikam kada langsung haja jar ulun. Ngitu jawabnya, rumahku jauh jar, padahal parak haja tu te rumahnya. Inya banar ai nang koler haur main hp tarus jar ulun nih. Ada pulang ulun baisi kawan saikung lagi nya. Apa, kami nih pas bakawanan kalo, tapi kami nih maras jua pang lawan inya, inya tu jarang bakawan. Imbah kami takuni, ai bakawanan jar kami, kada jar inya, inya nih kada babajuan. Imbah kami takuni Julon, kanapa ikam kada babaju Julon? Jarnya kolor, aku ni padahal ada ai bisi baju jar, tapi aku ni koler mamakai jar, aku ni koler jar. Kami ni lah hablakan ai kami ni babisikan, ini jar kami koler banar urangnya jar, mandangarinya apa yah nyambat namaku yah, bawa bawa namaku yah apa yah sini nah jar, nah jar kami nih. Kami minta maaf jar, kami kada manyambat nama ikam jar, kami manyambat ngaran ikam jar kami. Nah jar kami, kaitu haja jar, jarnya kalo muai jar bubuhan ikam tu jar kaini banar jadi kawan jar, kayapa pangaranya kawan jar, mau lah ikam ni yang kaini jar. Hadangi buhan ikam ja. Hadangi apa jar kami. Oke oke oke jar. Jar kami nih, iya sudah ini orangnya karena sudah jar kami nih. Tapi lah kami ini inya kada baju kada ai jua kami sambati. Paling kami ini tawaan haja melihat inya nang kaya itu lah. Maras kami ini lah melihat, kami ka pasaran, Nukar ba jua kami ojok laminya, badiam lilit tawaknya udah kami, aku kada handak jar, ulun takuni pulang, eh kami ini mu uyuh uyuh jar ulun sudah ka pasar nukar baju, di sautinya jar, aku ada bisi baju napa gerang jar, nah jar kami nih uyuh uyuh sudah urang manukar akan masih haja manolak pambarian urang tuh, jarnya kalo au bisi baju jar au kalu ulun mamakai jar, nah iya am sudah jar kami, kami takuni pulang. Ei, ikam ni kawan kah lain jar. Tahu nih ah, hei hina bagerang jar. Sangkal kah jar. Nah jar kami nih, santai haja jar. Kita nih kada bulih babulian jar. Imbah itu, marajui nya manangis bulik ka rumah. Kada hinya lawan kuitan nya. Datang kuitan nya nah jar. Hei, siapa man am anakku jar. Bukahan ai kami nih lo, bukahan. Sasai ai abahnya, diambil abahnya sapeda nah jar. Muum jar. Monolput laju banar, bukahan kami lo, imbah kami badahi, inya mangair kami. Kadada baisi baju, kami tukar akan, ditawaknya baju tu jar. Sangit ai kami, jar kami, kami tu mamadahi haja uyuh-uyuh sudah ka pasar. Jar abahnya, inya dasar pangoler, dari aku jua jar, mamadahi aku nang kaitu jar bah jar kami nih, dalam hati ulun lah, pinanya nih julun. anak wan abah sama haja ulun bada dua ulun ya akhirnya sudah minta pemaafan kalo jarang nah kami bakawan tagal lah ulun kaingatan lah babulian tu kada bulih ya datang haja kami bakawanan haja lah kita jar ayu ha jar tapi ikam babaju lah jar kada jar aku koler jar iya jar mun jar ulun sudah nih sudah dibawai pemaafan tiga inya pulang nang kada hakun kan. Ngalih kalo bisi kawan nang kaitu. Imbah kami takunilah. Ikam ni pangular banar kenapa gerang julun? Siapa gerang malajari? Suut inya, harat banar ba anu nah jar. Unda ni jar, dasar kaya ada abah unda ja manyuruh ja kaitu jar. Kenapa gerang jar? Muar kam lihat aku jar. Bukahan ai kami ni kada kami kawani lagi kalo inya tu. Nah jar, disaut inya pulang, datangi inya. Buhan ikam tu jar. Maka bullying tu kada bulih ja han tapi inya nang membuli kami kada membuli pang lah kaya menghina kaitu tu han sangkal kalo kaitu tu kada kawa ai sudah bisi kawan nang kaitu tu disahutinya ya nah pagirang ya kaitu tarus ya diambil nya kayunya ja baja sini ja han buhan kami bacaburan ai lagi di kolam situ tu bacabur jua inya sasahinya ai tarus nang ajar. Memakai kayu tadi tu. Dah ai jar kami nih. Siap anu haja sudah. Siap di tempat haja sudah. Siap dah di bawah tanah sudah. Diambilnya pulang anu celurit nang panjang tu nah yah. Sini bagini kam yah. Nah jar kami nih badiam ai lagi nah kaya ini. Imbah tu teguring kalo nih. Imbah tebangun sakalinya di akhirat sudah. Nah kaya itu haja lah anu apa pandung dari.